Ah, baba tinokutendai tinokugamuchirai mu- mudunhu rino rekwabheka Ah, tinokutendai Ah, muchiona mvura yose iyi ndeyenyu that's why mauya maiona kudai Eh, but kuno kumasvingo tine dambudziko rimwe chete mukatarisa mudhorobha medu umu murivo uya wose wakareba reba ndiwe harare
moriva here kuti vanhu vanodya muriwo unenge wabva harare uya muvegetable market yemasvingo ya wose murivo uriko kuno kunoku hatina zvikwanisiro saka tachingoti government yedu ikazama kugadzirisa kuti tikwanewo tipambe mvura yedu ipinde mumatunhu edu umu handiti nokuti mukatarisa munomu mudunhu redu eh, rekwabheka umu mune munhu wani ane sola ndokwatonochajisa mafoni edu ndoga ane mvura ane chibhoro munomu ndopatowanawo mvura yakanaka ipapo zvokuti akakiya gedhe rake akati hatichadi aa zvigwere tinofa umu eh, saka tachiti mukati po government ikagadzirawo svimari svishoma sokuti tipambe mvura ichipinda mumagadheni umu tikarishandisa masola masola ehe masola iyeyeyo nokuti masola kungoita oni mvura yotodi yotopinda saka mukuru wenyika izvozvo chete ndo zvatiri kuchema kuno kudunhu rekwabheka hai ndapawa ndatoona stock bed rasara rimwe asi mawa nokurya mastock bed haaryiwa handiti maybe tokanganisa environment ecology oh. haizomatara zvanaka vabheka dunhu renyu ndarivona uye ndasara kuviya pana handiti kuti ezvi e, chataura navakomana e, uye tipatodzokera harara handiti chataura namai kuti dunhu rokwabheka makati ndaavona kunyasuku handiti mm. akaomegwa asi tikadzikira masola tichitendera tikaisa munda wamasola takambozvita rimwe gore handiti mm. Eh, e, imwe nzvimbo asi zvakangozorova saka tichadzama kuona kuti tobunza here munda wamasola kubva papo uchindobuda nokoko handiti mm. magadhen ose achiwana mvura handiti ah, eh, magetsi amataura aya apo potigona tichidhundurwa kumana chimudhunduru apa nditi hydro eh, ah, chero mukangoisa ipapapa magetsi akapinda mudunhu rangu irino iro riri munotoona kutoti haa ah, tinodeveropa chaiko chaiko handiti ka eh.
hai zvakanaka ndiri kuona demu harina hapana threat yekuti riri kuoma riri kuha imi muri kuita zvakanaka tozvikudza izvozvo ha tinotenda mukuru wenyika tinotenda zvichireva izvo kuti mudunhu muno mujolo yakadzikira handiti nokuti dai mijolo iriko dai yakahwa ndakaenda kwachivi zvose zvakahwa ah, ah, pamujolo ipapo pa ah, iprocess iri kuitwa chero namambuya asi tinokutendai kuti munozvihwisisa kumusoro kuti vanhu vanojola anditi mm. nokuti chero mambuya kungowana mugadheni vakutojola kudai wauya nenyaya yambuya vanhingi vajola nasekuru vanhingi hai yokujola chisi hai kwedu kumahofisi uku handiti totoravakutoti hai iwe chisi kama wamukuru wamudhara sakai zvonika e eh, saka hata nhau ndaiwa handiti nokuti takati sohurumende tiri kumira tichiti clean energy yakachena yakanaka ndotoda kuenda nayo mberi tichiti nyika yezimbabwe inofana kunge iine clean renewable sustainable energy handiti zvokuti zviya vanhu vanenge vachigodora miti vachivesa moto i vanenge vachiita emission yecarbon inovakanganisa vakafema magasi ava vanogwara iyo carbon iyo ikapinda muatmosphere yondouraya ozone layer totsva tigotsva mm. tichingotsva handiti ndosaka takasviba kuno nenyaya kuti tee tichitsva hazvina kamboni saka imwi ndatai ndahwa chichemo chenyu chichagadzisa nyaya yacho vakomana monyora pasi kutezvi gwizi ndegwenyuku ah tinotenda handiti eh.
aiwa zvakanaka sekuru abheka ah, eh, regai tinosana kupai mombe yokukutendai very good eh.
mombe yokukutendai kuti haa basa rafamba nokuti kana matotsika kudai zvatoita saka sedunhu tasana kuunganza mombe yekuti mumborya namai chidzimai vakomana hai hatisha imombe iyoyo motipa dziri mbiri handiti eh. madzimai rakomana dzimai motipa dziri mbiri kuitira kuti kumunda kuti imwe toisa kumunda kati mbiri dzoenda kumunda handiti apa mongouraya huku vanhu vajaira muda handiti ka hai iyo ndostokbed andanjireva mastokbed by nature iyoyi nemuromo wakaita yelo ichenai oh, vanhu movongwarira vasariyasabhuku handiti mm. yakanaka shiri iyoyi nekuti inotoprotecta eco life

hai masabhuku eh, vabheka magona handiti mm. ende vakomana eh, saka vakomana stock bed iro torai tindi handiti angosara rimwe vacharidii torai torai tindi